Dann begréissen ech Iech op eiser Pressekonferenz, déi mer aus aktuellem Ulass nach aberuff hunn, well jo bekannt ass, dass de Mëtten an der Chamber soll de Projet de loi iwwert de Contournement vu Käerjeng votéiert ginn, deen elo schonn esou laang an der öffentlecher Diskussioun ass. Um Dësch sëtzen de Marc Baum, deen Der jo sécher kennt, Deputéierten, deen och wäerte mëtten an der Chamber dozou schwätzen, d'Myriam Cecchetti, wat Conseillère ass vun eis am Suessemer Gemengerot, an de Jos Piccitelli, d'selwecht. D'Madame Arens ass och nach do, déi eis am Aarbechtsgrupp Contournement vertrëtt. De Mëtte gëtt also dee Projet gestëmmt, mat grousser Sécherheet. dee schonn esou laang an der Diskussioun ass, dee bedeit, dass eng Strooss vun iwwer 4 Kilometer duerch e Bësch gezu gëtt, deen zwëschent Käerjeng a Suessem läit, deen eenzege Bësch, dee wäit a breet an deeër Géigend do ze fannen ass. Dat ass e Projet, dee wäert 139 Milliounen kaschten. Dat ass net näischt, dat ass e ganz grousse Coup, woumat ee ganz vill aner Saache kéint maachen. Ech wëll och just drun erënneren, dass zum Beispill d'Aféierung vum gratis Transport mat öffentliche Verkéiersmëttelen 30 Milliounen giff kaschten, fir e bëssen d'Verhältnis opzezeechnen. De Projet gëtt domat begrënnt, dass et am Zentrum vu Käerjeng, an zwar op enger ganz bestëmmter Plaz bei de Luuten, en Ausstouss vu Stéckoxiden, NO2 heescht dat an der Fachsprooch, giff bestoen, deen liicht iwwert der europäescher Norm läit, déi duerch. eng Direktiv, eng europäesch Direktiv festgeluet gëtt, déi, et ass eng europäesch Direktiv iwwert d'Loftqualitéit. Et steet zwar am am Rapport vum Projet de loi, deen de Mëtte votéiert gëtt, steet zwar do, déi Wäerter hätten d'Tendenz ze falen, mä se giffen awer bis d'Joer 2020 nach ëmmer, iwwert deem wäert leien, ass awer keng ganz grouss Projektioun 2020. Eleng sachlech gesinn ass och dat falsch, well momentan, dat geet och aus engem Communiqué vum Mouvement Ecologique ervir, deen déi Wäerter publizéiert huet, leien déi Wäerter schonn ënnert dem europäesche maximal wäert. An et ass jo evident, dass mat där ganzer Diskussioun, déi iwwert den Diesel de Moment iwwerall gefouert gëtt, dass et kloer ass, dass an deenen nächsten zéng Joer wäerten an alle Länner d'Dieselautoen ageschränkt ginn an d'Autoen net méi mat Dieseltreibstoff wäerten duerch Käerjeng fueren. sou dass et evident ass, dass dee Wäert nach weider wäert falen. Dat heescht, dat Argument, dat geholl ginn ass, fir dee Contournement ze rechtfertegen, ass haut schonn, huet keng real Basis méi. Dat muss ee wëssen. De Mouvement écologique huet duerfir och gefrot, dass. e Moratoire soll kommen iwwert déi Strooss do. D'Haaptargument, muss een ëmmer erëm betounen, ass jo, datt et op enger gewësser Plaz an der Käerjenger Strooss liicht iwwerhéichten Dioxin, Azott, wéi heescht dat, NOx, Wäerter géif ginn. Firwat steet déi Fro esou am Mëttelpunkt vun deenen NOx-Wäerter? Et ass e Gebitt, wat e puermol protegéiert ass. Dee Bësch an all dat Gebitt, wat ronderëm läit, féiert duerch eng Lëtzebuerger Naturschutzon a féiert virun allem duerch eng europäesch Natura 2000-Zon, déi d'Fauna an d'Flora soll protegéieren. D'Regierungsexperten an deer sougenannter Supp, déi Ëmweltpréifung, déi ëmmer muss gemeet ginn, wann esou Projete virgeluet ginn, gi selwer dovun aus, datt dee Contournement ganz gravéierend negativ Auswierkungen op d'Ëmwelt wäert hunn an datt en net kann d'Konformitéit mat deer Direktiv Fauna a Flora hierstellen an datt duerfir muss eng Ausnam gemeet ginn zu deeër Direktiv. Déi Direktiv ass awer ganz restriktiv. Déi gesäit vir, dass éischtens emol muss no aneren Alternative gesicht ginn, wann ee wëll esou e Stroossebauprojet an Ugrëff huelen, an nëmme wa keng aner Alternativ wéi déi, en Agrëff an d'Natura 2000 Zon virzehuelen, do ass, Da kann emol driwwer diskutéiert ginn. An da muss et awer sinn aus Grënn, déi mat der öffentlecher Gesondheet zesummenhänken oder mat engem anere Gebitt vum öffentlechen Interesse, déi dann, steet esouguer nach dran, d'Europäesch Kommissioun emol muss fir d'éischt beurteelen, ob dat iwwerhaupt de Fall ass. Dat heescht, et ginn do ganz kloer Grenze fir esou Projeten, déi duerch eng europäesch Naturzon féieren. Déi Ausnahmen, déi invoquéiert gi vun der Regierung, oder am Ufank op d'mannst invoquéiert gi sinn, sinn net do. An et gëtt eng ganz Partie Alternativen zu esou engem Monsterprojet, wéi en do geplangt ass. An déi Alternative selwer stinn och am Plan sectoriel Transport dran. Dat geet vun neie Parkinge bei de Garen, iwwer nei Zuch-Erliichterungen an der Gare vu Lëtzebuerg, iwwer Tram-Ubannunge vun de Quartiers périphériques vu Lëtzebuerg un den ëffentlechen Transport. Sou dass am Fong geholl sech de Contournement do, wéinstens wat den Duerchgangsverkéier ugeet, net deen hausgemaachte Verkéier an der Gemeng Käerjeng, den Duerchgangsverkéier, deen iwwerens deeselwechten ass an alle Gemenge ronderëm, déiselwecht Problematik, dass et do aner Alternative gëtt, fir deem Duerchgangsverkéier do Meeschter ze ginn. Wat elo bleift, mer kommen nach op déi aner Aspekter mam Myriam Cecchetti herno zréck, déi dee Contournement do opwerft, mee wat elo déi juristesch Fro ugeet, ass et kloer, dass ee kann Erfolleg hunn, wann een esou e Recours areecht, virum Tribunal administratif, deen dann eventuell d'Europäescht Geriicht ka froen, wéi si dat gesäit, d'Applikatioun vun deeër Direktiv do op dee Projet Contournement. An déi, esou e Recours hätt ganz gutt Chancen. Hätt wierklech ganz gutt Chancen. An ech wëll do nach eng Kéier zum Schluss vun eiser Nott, do fannt Der nach eng Kéier déi eenzel juristesch Schrëtt, déi bis elo ageleet gi sinn. D'Gemeng Suessem selwer huet schonn esou e Recours agereecht, an zwar am Oktober 2016, wéi d'Regierung decidéiert huet, déi Variant zwee, déi jo duerch de Bësch vu Käerjeng féiert, Ech wëll betounen, de Bësch vu Käerjeng, net vu Suessem, de Bësch vu Käerjeng féiert wéi dat do, huet d'Regierung decidéiert, mer huelen definitiv déi Variant zwee duerch de Bësch un a mer schléissen all déi aner Varianten aus. A mär waren deemools der Meenung, a mär hunn eis och am Gemengerot do ganz vill derfir agesat, mer waren der Meenung, dass, dass dat, dass dat en Ulass genuch wier, fir déi Décisioun vun der Regierung elo schonn unzefechten, also elo schonn dee Moment unzefechten, obschonn d'Gesetz eigentlech, wat do applicabel ass, dat Lëtzebuerger Gesetz, seet, et kann eréischt ugefecht ginn, wann en Avant-projet détaillé virgeluecht gëtt. Do sti mer elo de Moment virdrun. D'Geriicht huet eis do net als Gemeng Recht ginn an huet gesot, nee, Der musst waarden, bis en Avant-projet détaillé virläit. An do si mer elo. Dat Gesetz hei erlaabt der Regierung, en Avant-projet détaillé virzeleeën. Dat ass eng grouss Etüd, déi definitiv ass, wou déi Variant zwee dra begrënnt gëtt, wou och gesot gëtt nach eng Kéier, firwat aner Varianten net a Fro kommen. a wou Kompensatiounsmoossname sollen och oder mussen zwingend laut där selwechter europäescher Direktiv virgeschloe ginn. Mer waarden also dorop, dass elo en Avant-projet détaillé virgeluet gëtt, a mer hunn eis bis elo erwaart, dass d'Suessemer Gemeng an hirer eegener Logik, wou se deemools verfréit laut dem Geriicht, gehandelt huet, no deer selwechter Logik, vue dass jo nach guer näischt um Projet wäert änneren, an der selwechter Logik och e Recours géif definitiv da maache géint dee Projet, deen elo soll virgeluet ginn. An elo liese mer mat Erstaunen an der Press, dass de Buergermeeschter vu Suessem schonn deklaréiert huet, dat giff elo kee Sënn méi maachen an hie giff sech elo affanne mat deem Projet, wéi en elo virläit. Dat heescht, no engem joerelaange Kampf vun deem Aarbechtsgrupp-Kantonen a wou, ech wëll betounen, all Parteien, de Mouvement écologique, d'Biergerinitiativ vu Suessem, Dran implizéiert war nach voll geschafft hunn. Do hutt Der. Mer hu Campagnë lancéiert. Mer hunn eng Broschür, ech hu se elo leider net hei, erausginn, wou mer erkläert hu firwat mer géint dee Projet do duerch de Bësch wieren. Mer hu se esouguer zu Käerjeng verdeelt. Mer sinn esouguer e bësse vun der Press attackéiert ginn. Et hätt 45.000 Euro kascht. Mee wann een verglach déi Campagne, dat war awer eng Campagne fir Opklärungsaarbecht ze maachen, firwat aus eisen Aen dee Contournement do eng schlecht Saach ass. Et war also eng ëffentlech Campagne, déi immens wichteg war, fir och emol zum Bewosstsäi vun de Leit bäizedroen. Wann een et vergläicht mat deem, wat elo dee Contournement wierklech kascht, ass dat natierlech e Klacks gewiescht. Mee de Problem ass, De Buergermeeschter vun der Gemeng Suessem huet elo deklaréiert an der Press, si giffen de Projet zwar net stëmmen, si giffen erausgoen, mee fir si wier de Match elo géint dee Contournement do eriwwer. Elo Elo, zu dësem Zäitpunkt, wou e Recours virun de Geriichter grouss Chancen op Erfolleg hätt. Mär fannen, dat ass e Verrot un der Saach. Dat ass de Geck gemeet mat deene Leit, déi joerelaang un deene Campagnen do geschafft hunn, sech immens vill Aarbecht a Méi gemeet hunn, fir de Leit ze erklären, och a perséinleche Gespréicher dobaussen, firwat dat eng schlecht Saach wier. Mär fuerdere selbstverständlech, d'Myriam kënnt nach vläicht herno drop zrëck, dass de Gemengerot elo emol zesummekënnt an dann doriwwer emol decidéiert, ob dat dann och d'Meenung vum ganze Gemengerot ass, vun all deene Parteien, déi do dra vertratt sinn, vun all deene Beweegungen, déi do dra vertratt sinn. A mer wäerten och den Aarbechtsgrupp Contournement zesummeruffen, fir elo doriwwer ze diskutéieren, ier elo se alleguerten an der Vakanz sinn. Ech wëll iwwens betounen, dass d'Madame Asselborn, d'Schäffin, déi och elo Deputéierten ass, gesot huet an enger Sendung vum 100,7 den 11 Abrëll 2018, si géif dergéint stëmmen. Si huet och gläichzäiteg gesot, si wier fir e Moratoire, soudass et ganz erstaunlech ass, wéi elo de Buergermeeschter vun der Gemeng Suessem do virgeprescht ass. Der fannt och nach Informatiounen hei dran iwwert eisen Asproch, deen mer gemeet hunn zu de Plans sectoriels. Do steet jo och de Contournement dran. Do hu mer en Avis afginn. Dat ass eng Prozedur. Do mussen déi, déi interesséiert dru sinn, mussen sech un d'Gemeng wenden, déi dann eventuell déi Reflexiounen do opgräift oder och net. An do hu mer gesot, aus dem Plan sectoriel transport soll de Contournement gestrach ginn. Mer hätte gär, dass déi Coupure verte, déi komescherweis just ënnert dem Bësch Am Bierg, am Bierg vu Suessem usetzt, awer komescherweis beim Bësch ophält, dass soll de Bësch an déi, an déi Zone verte, wou en iwwerens ëmmer dra war, wou en ëmmer dra war no deem urspréngleche Projet, dass e erëm do dra kënnt an dass och an der Zone, industriell zu Käerjeng mol e Stopp oder mannst e Moratoire verhaange gëtt iwwer d'Opnam vun neie Betriber. Wann ech liesen, wat de Michel Wolter do vu sech gëtt, wéivill Camion, dausende Camionen an esou weider a Bussen dorëmmer zirkuléieren, déi huet heen alleguerte geneemegt. Dat ass d'offiziell Politik gewiescht vun engem Enkägen. D'Myriam kënnt nach dorobber zréck. An do soll de Gemengerot elo den 20 de Siwenten an enger informeller Sëtzung, also e Freiden, doriwwer diskutéieren. Voilà, dat ass emol, wat mäin Deel ugeet. Myriam, fuer du weider. Jo, bon, mir kréien dann virgeworf vun der Press oder och vun de Leit, vu verschidde Leit, datt mir giffen eis just asetze fir d'Flora an d'Fauna an net fir de Mënsch. Dat ass falsch, well wa, andeems mir eis fir d'Flora an d'Fauna asetzen an deen, dee Beräich do wëlle schützen, setze mir eis ganz genau fir de Mënsch an, well de Mënsch brauch d'Natur, de Mënsch brauch d'Rou, well dee Bësch do zwësche Suessem a Käerjeng, dat ass deen eenzege Bësch, wäit a breet, dee mir nach do hunn. Dat ass dat eenzegt Naturerhuelungsgebitt, wat souwuel déi Käerjenger wéi awer och déi Suessemer Bierger hunn an doriwwer eraus. wou se Rou hu, wou se Vëlosweeër hunn, déi net laanscht eng eng Collectrice sinn, wou ee wou een de Kaméidi de ganzen Zäit huet, wou een de Gestank déi ganzen Zäit huet. Hei huet ee wierklech Rou an eng uerdentlech Loft. An et ass net nëmme fir déi Leit, déi do wunnen, mee do sinn och nach de Sony op Zeemer an dann d'Robert Spe d'Robert Steichen, d'Bommelscheier, dat ass d'Soning artisanale a regionale. Déi ass och do. Do gi ganz vill Leit an der Mëttesstonn hiren Jogging maachen, an der Mëttesstonn trëppelen, déi hire Stress ofbaue vun der Aarbecht, déi frou sinn, datt se nach dee klengen Eck hunn. Ech wëll gär wëssen, wou déi dann herno solle goen. Also mir sinn net géint de Mënsch, mee mir si fir de Mënsch. En plus, wann een da op der Kaart kuckt, a mir bauen dee Contournement do, deen ergëtt iwwerhaapt kee Sënn, well dee geet just laanscht de Soning an da kënnt e virun Dippech erëm eraus an dann dierf de ganze Stau duerch Dippech weiderfueren iwwer Märel. Wat soll dat? Dat gëtt iwwerhaapt kee Sënn. Wann een dat do zu Enn géif denken, da misst ee jo nach Contournementen hannendrun, hannendru bauen a mir wëllen dat net. Mir wëllen net, dat dee gringe Gürtel do zwëschent der Haaptstad an eisen Uertschafte vum Süden do verbaut gëtt, erëm mat Stroossen, déi erëm vill méi Trafic unzéien, wou herno erëm do laanscht gebaut gëtt. An dann, wou sti mer dann? Ma da sti mer zu Märel am Stau. Super, nun hu mer gutt geschafft fir 140 Milliounen, wat just een Deel ass vum Projet. Mir hunn net nëmmen e Problem zu Käerjeng, mir hunn e Problem an der ganzer Géigend vum Süden. An dat gi mir net midd, schonn 20 Joer, iwwer 20 Joer ze soen. D'Collectrice ass deemools gebaut ginn als soi-disant Contournement vun all deenen Uertschaften, déi haut erëm am Stau stinn. Wat ass geschitt? D'Colette Kriss ass verstoppt, d'Leit maan rem hier kleng Schläichweeër an sie stinn iwerall rem am Stau. Also huet daat guer näischt bruet. Also musse mer lo endlech op eppes aaneschters setzen. Ech hunn Leserbriewer geschriwwen zanter 2003. Do waren deemols d'Argumenter vu Wolter a Kompanie, d'Statistik giff beweisen, daat emmer méi Autoe kéimen an duerfir misst mer eng Ubannung hu vu Séilen, do war Sélange nach am Gespréich, a wann déi giff kommen, misst mer dann och e Contournement baue laangscht Käerjeng. 2018 sinn d'Argumenter elo e bëssen ëmgedréint ginn. Elo soe mer, et wier déi NOx Wäerter, et wier en Intérêt général, mär missten en dofir bauen. Mee zwëschent deenen doe Joren ass awer näischt geschitt, wat Léisunge waren. D'Biks huet deemools scho gesot, si hat e Slogan, Es ist Zeit, Neues zu denken. Dat sinn elo, vun 2002 bis 2018, dat si 16 Joer hier, mir hunn nach ëmmer näischt Neues geduet. Iwwregens ass dee Contournement e Stréch op enger Koart zanter deene siwwenzeger Joren. Zanter deene siwwenzeger Joer bis haut ass den Handy erfonnt ginn, den iPhone, den iPad, mir sinn digitaliséiert ginn, mir si paperless, mir hunn Energie am energetesche Beräich eng Revolutioun matgemaach, mir hunn eng Elektromobilitéit, fir just e puer kleng Saachen ze nennen. Awer am Transport denke mir nach ëmmer wéi am Zäit vun den Postkutschen si mir nach ëmmer op deem nämmlechte Level. Also ech, dat gëtt mir, dat gëtt mir wierklech ze denken. Mir mussen eisen ëffentlechen Transport endlech emol performant kréien. Mir kréie gesot, d'Leit hunn op 300 Meter, d'Politiker vergiessen awer dann ze soen, datt dat 300 Meter Loftlinn sinn, Hu se eng Haltestell? Si hu véier, fënnef Busser, déi an e Zoning fueren. Si vergiessen awer ze soen, datt déi Busser schlecht getaggt sinn, datt se net zu deenen Zäit fueren, wou d'Leit se brauchen, datt se aus aner Richtunge kommen. Och do muss mer endlech higoen an am TICE de Süden, fir nëmmen dee Beräich elo ze nennen, reforméieren. Mir musse kucken, och do mat neien Iddien ze kommen. Ech mengen, an der Stad hu mer jo endlech den Tram entdeckt a mir hunn en elo endlech gebaut an elo leeft en. Mee de Süden ass anscheinend nach net an der Mobilitéit, wéi soll ech soen, de Chaos ass an der Mobilitéit am Süden anscheinend nach net grouss genuch, well fir de Süde brauche mer keen Tram, gëtt vill ze vill deier, vill manner Leit déi en huelen. Den Tram hätt scho kënne virun 20 Joer hei an der Stad fueren a mir hätten och scho kënne virun 20 Joer am Süden eis Stroossen an eis Zoningen esou plangen, dat mer den öffentlechen Transport gutt ugebonnen hätten. Déi zwou, déi zwou Zoningen, déi ech virdru genannt hunn, do wësse mer ganz genau, dat se schlecht leien. Wat maache mär? Amplaz ze soen, et geet elo duer, et kënnt elo kee Betrib méi dohinner, mir halen elo op do ze bauen, nee, mär baue se nach aus a mär zéien nach weider Betriber un, ouni awer de Leit d'Méiglechkeet ze ginn, mat engem uerdentlechen ëffentlechen Transport ze fueren. Au contraire, mär bauen e Contournement. A wat maache mer? Mär bannen deen natierlech net un d'Gare un, well soss hätte mer jo e Bänkchen Leit, déi do kéinte mam Zuch fueren. Schlussendlech muss een och nach soen, datt zu Käerjeng awer wierklech och d'Lokalpolitiker während 20 Joer awer näischt gemaat hu fir hiren eegene Problem ze léisen. Ech mengen, ech fuere ganz oft mam Bus duerch Käerjeng. D'lescht hu mer missen den Auto huelen, an dat war an der Mëttesstonn. Dat war net, dat war weder e Betrib vun, deen duerchgefuer ass, nach sou, dat war lokale Betrib, Do stoungs de, well d'Lute ganz schlecht openeen ofgestëmmt ginn. Dat ass bewosst gemaach. Si si schlecht openeen ofgestëmmt, fir datt jiddwereen de ganzen Dag iwwer schéi brav am Stau steet a seng CO2-Emissiounen hanne rauspufft. Ech mengen, datt och si hätte kënne ganz vill Saachen änneren, och wou si hire Recyclingzenter gesat hunn, wou si hir Schoule setzen a sou weider a sou fort. Ech mengen, si hätte kënnen eng intelligent d'Luutenanlag maan. Si hätte kënne kucken eng Busspuer ze kréien. Si hätten hir Vëlosweeër well mat ganz wéinege Méiglechkeeten, souguer nëmme mat Auszeechnungen, kënne een nämlech ouni iwwer d'Haaptstrooss ze fuere ganz Käerjeng mam Vëlo maan, bis bei d'Brauerei, duerch d'Citéen hannen, brauch ee just Schëlder ze setzen. Mee nee, hu mer net gemaat. Si hätte kënnen en Tempo 30 an der Avenue de Luxembourg Aféieren. Si hätte kënne vermiert Elektrobusser fuerderen, iwwerhaapt och hire Gemengefuerpark op Elektromobilitéit ëmsetzen, de Carsharing bei der CFL méi pousséieren. Mee nee, do war Stillstand op der lokaler Säit. Firwat? Well et gewollt ass. Et ass gewollt. Den Här Wolter mat sengem Schäfferot léisst seng Populatioun leiden, jorelaang, fir datt dee Contournement duerchgëtt. Dat ass en Hohn. An den Här Engel, dat ass einfach elo d'Crème de la Crème, hee seet elo, et geet elo duer, mir maachen elo näischt méi, mir hu genuch gemaach. Nee, just elo geet et drop un, elo musse mir do eppes maachen dogéint. Ech mengen, de Serge Urbany huet et scho gesot, mir hunn 20 Joer laang Léisungen um sëlwerne Plateau Servéiert. Mir hunn eis 20 Joer laang agesat fir ze soen, dat do ass Quatsch wat der do maacht, et ginn aner Léisungen. An elo wou et drop ukënnt, soe mer einfach, elo maache mir näischt méi. Dat ass wéi wann der gifft e Marathon lafen an där wiert um Kilometer 40 an dir gifft soen, oh déi lescht zwee Kilometer, nee sorry, déi lafen ech elo mol einfach net méi mat, mäi Gott, war zwar schéin, war stresseg, ech si futti, ech si freck, mee déi lescht zwee Kilometer, Dat maache mer einfach elo net méi. An der Leit vir. A mir leie vir, voilà, mir haten déi éischt Plaz. Ne, nee, mir maachen dat elo net, mir loossen elo déi aner eis iwwerhuelen. An datt hien erauskënnt, an déi Erklärungen, déi en dann wäert der Télévisioun de Mëtte sinn, ginn, dat ass jo e Witz. Dat ass jo en absolute Witz. Wann ech jo géint eppes sinn, ass et mir jo schlicht egal, ob d'Gambia d'Majoritéit nach géif kréien oder net. Wann ech géint eppes sinn, sinn ech dogéint. An da votéieren ech an der Chamber dat, wat ech ëffentlech dobaussen ëmmer de Leit virgesot hunn. An ech ginn net ganz feig einfach aus dem. Soll eraus. Voilà, ech hu mech elo opgereegt genuch. Geet elo duer. Dat ass eng opregend Geschicht. Dat ass eng opregend Geschicht. Ech maachen déi elo schonn 20 Joer mat an ech fannt et ganz traureg. Voilà.